Yma o drwyn Penychain, dwi'n gwybod sy'r camer yn cael cyfio'n had. Um, mi welwch chi ddiwedd y cymal yma, criceth um, a'r castell yn... Wel, ie, yeah, Mae'r, ia, dim, dim ddwrnod gret chwaith. Ddoi'n ôl i drwy'n penychain. Uh, ac yn y môr yn fanna, mi welwch chi cerig y barcdy. Uh, ac yn ôl i mewn eto, sori sy'n eich pen chi droi, mi welwch chi lawer iawn o fythynod neu um, garafans gwylio. Oherwydd, da ni ar dir Haven yn fan hyn, uh, lle mae yna bobl wedi dod ar ei gwyliau ers degawda Butlins yn y man cyntaf, mi oedd o'n wersyll rhyfel um, cyn hynny. Ond ia, da ni ar dir um, Butlins yn fan hyn, ym Mhenychain, Haven, heddiw. Lawer iawn o bobl enwog wedi bod yn fan hyn. Peidiwch anghwylio fi, cerwch ar Google rhag ofn mod i'n deud celwydd. Dwi'n meddwl bod Des O'Connor wedi bod yma. Dwi'n meddwl bod Ringo Starr wedi bod yma. Ac o ddilyn y ffordd o Afon Wen, mi ddewch chi i Lanystumdwy. lle cafodd yr unig Gymro Cymraeg i fod yn Brif Weinidog ar Brydain ei fagu, David Lloyd George. Mae amgueddfa Lloyd George yn werth i gweld yn rhoi syniad o'i fywyd a rhai o'r digwyddiadau rhyngwladol yr oedd o um, yn eu canol nhw. Mae'n werth i chi fynd i'r amgueddfa. Hefyd, mae bedd Lloyd George ar lan yr afon Dwyfor yn lle hyfryd, tawel, i fyfyrio. Mae'r Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol Tŷ Newydd yma yn Llanystumdwy hefyd. Ar ben hynny, mae tafarn gymunedol Y Plu. Tafarn gafodd ei hachub gan y gymuned. Mae'n werth ymweld â'r Plu yn ogystal. Felly, os allwch chi drefnu eich taith a sicrhau fod yr amgueddfa ar agor a thafarn y plu ar agor, mi fyddwn ni yn awgrymu hynny yn gryf iawn iawn. Mi ddewch chi at, um, at geg Afon Dwyfor, o'n i'n sôn am fedd Lloyd George. yn cynharach ar lannau yr afon yn uwch i fyny, ond um, aber yr afon um, yn fan hyn wrth i ni nesau at griciau. Ond mae wedi bod yn bwrw yn drwm dros yr wythnosau diwetha a drychwch ar y broc a'r coed a'r dail, a pha mor uchel oedd yr afon yn amlwg wrth i'r um, wrth i'r llifogydd lifo. A'r linell derfyn i'w gweld unwaith i chi ddod heibio i'r ystum mola yn afon Dwyfor. Cricieth, maestref, cwmwd, Eifionydd. Y gwaith yn dechrau ar godi y castell, da chi'n weld, tua 1, 2, 3 dim, gan Llywelyn Fawr. Ei ŵyr, um, Llywelyn, uh, ein lliw ola, uh, yn, yn ychwanegu ato ac yn cynnal i lys yma. Edward, Brenin Lloegr, yn ei gipio wedyn yn 1282 wyth tri, a'r unig un o'i gestyll arfordirol iddo fo adeiladu ar seiliau brodorol cynharach. Mwy am y castell wrth i ni, um, wrth i ni nesau. A dyna ni wedi cyrraedd Criciath a'r tai crand lliwgar ar y promenad yn fan hyn, a'r castell fel, uh, fel pob amser yng Nghriciath. yn gofalu dros y cyfan a'r golygfeydd wedyn o'r tai tuag at fai Ceredigion unwaith eto yn werth i gweld. A'r tai amryliw yn denu'r hael, neu dwi'n meddwl i bod nhw, pwy bynnag yn denu'r hael. Mae'n edrych fel i bod nhw heilfred i enw'r un yma, um, er enghraifft wrth fy ochr i. Ac oeddwn i'n sôn am y castell, fedrwch chi ddim anwybyddu um, y castell y tu ôl i mi a'r castell yn wreiddiol gan dywysogion Gwynedd ac Edward wedyn. Wel, erbyn 14 dim 4, mi oedd coron Lloegr yn defnyddio'r castell fel carchar, ond mi gafodd gwrthryfelwyr Glyn Dŵr afel ar y castell a'i losgi yn Ilw. A wyddoch chi be? Mae'r olion llosgi ar rai o'r cerrig hyd heddiw, wedi i wrthryfelwyr Glyndŵr losgi'r castell yn un pedwar, dim pedwar. Dyna chi farbeciw. Un o sefydliadau criceth ydy siop hufen iâ Cadwaladrs, yym, y siop wreiddiol y yma yng Nghricieth yn cael ei hagor yn 1927 gan David a Hannah Cadwallader yr yym a Dafydd i mab i mab nhw Dafydd wedyn yn datblygu'r hufen iâ yn defnyddio recite cyfrinachol um, i fam a dyma recite nath o'i ddisgrifio a mae dwi wedi sgwennu o lawr uh, chwe pwys o dwi ddim yn dweud a llawer o gariad a gofal oedd yr esait cyhoeddus y gwnaeth Dafydd um, i rannu. Uh, Dafydd yn marw yn 1983 a mi gafodd y busnes um, i, i werthu a nifer o siopa erbyn hyn uh, mewn rhannau eraill o Gymru a Lloegr um, hefyd uh, hyd heddiw uh, Cadwaladers a'r enw Cadwaladers uh, yn dal i fynd a'r siop rwyddiol uh, yn fan hyn ond o'n i'n meddwl byddwn ni'n rhannu'r esait hyfryd yna gan Dafydd Cadwalader. Cwt ym bad achub cricieth y tu ôl i mi, yn dal yn weithredol. 1893 ydy'r dyddiad, da chi'n cweit yn weld ar gwt um, y bad achub yma uh, yng Nghricieth. Yr adeilad yna ers 1893, mae'n hyfryd yn dydi, yr adeilad. A'r uh, gwch yn gallu mynd i'r dŵr uh, y tu ôl i mi. A dyma ni wedi cyrraedd diwad cymal chwech o'n taith ni. Yr cymal yma wedi mynd â ni o Lambedrog i Gricieth. a'r cymal yn gorffen ar y promenâd yn fan hyn.